Essalamu aleýkum, hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary. Gowmysyňyz? Adatça bolşy ýaly, bu gün hem men siziň bilen örän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Eger siz şu kanalda goýlan wideolary halaýan bolsaňyz we mundanam has gyzykly we peýdaly wideolaryň gelmegini isleýän bolsaňyz, gaýrat edip kanala agza boluň, laýk basyň, teswir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Geliň indi şu günki günüň wideosyna başlalyň. Okeandaky iň sesli jandar. Men iň uly iki zat atly wideoda dünýädäki iň uly jandar bolan mawy kitiň sesiniň beýikligi hakynda aýdyp geçipdim. Eger siz şol wideony görmek isleseňiz, şu sag tarapda ýokarda görkezilen bellige basyp, göni şol wideo geçip bilersiňiz. Bu günki gaty sesli jandaryň ululygy bolsa bary-ýogy dört-bäş santimetre ýetýär. Şonda-da ol jandaryň sesi mawy kitiň sesinden hem beýikdir. Has dogrusy, şol jandaryň toparynyň sesi. Ylmy ady Alpheus bellullus bolan gysga ýa-da iňlisçesi Tiger pistol shrimp, rusça ady bolsa krewetka, okeandaky iň ýokary ses çykarýan jandardyr. Ol okeandan başga-da tropiki suwlarda hem ýaşamaga ukyplydyr. Bir süri şeýle gysganyň ýa-da krewetkanyň bir wagtda çykarýan sesi iki ýüz desibele ýetip bilýär. Ýagny ol ses adamyň gulagyny eşitmez hala getirip bilýän derejede ýokarydyr. Adatça, segsen bäş desibelden ýokardaky ses adamyň eşidiş organlaryna zyýanlydyr. Geliň, ol sesiň nädereje ýokarydygyny beýleki sesli zatlar bilen deňeşdirip göreliň. Amerikanyň supersonik ýa-da swerhzwukowoý harby söweş uçary bolan Raptor Ýüz kyrk bäş, ýüz altmyş desibel beýiklikde ses çykaryp bilýär. Kosmosa uçýan raketa iki ýüz, iki ýüz dört desibel aralygyndaky ses çykarýar. Ýolagçy uçary ýüz kyrk desibel. Bir müň dokuz ýüz altmyş birinji ýylyň otuzynjy oktýabrynda Sowet Soýuzy tarapyndan synag edilen AN alty ýüz iki Ýa-da başgaça ady Tsar bomba bilen belli bolan termiki ýadro bombasynyň sesiniň beýikligi iki ýüz ýigrimi dört desibele ýetipdir. Indi şu taýda dört, bäş santimetr kiçilikdäki jandarlaryň topary nädip beýle ýokary ses çykaryp bilýär diýen sorag döreýär. Olar şol ýokary sesi Atagzada meňzeş bolan elleriniň ýa-da şol dyrnaklarynyň açylyp ýapmagy bilen emele getirýär. Ýagny her gezek olar şol dyrnaklaryny şeýle ýokary tizlik bilen açyp ýapan wagtynda uly içi howa bilen doly bolan köpürjikleri, ýagny köpükleri döredýär we şol köpükler hem ýarylan wagty ummasyz gaty ýokary ses çykarýar. Iň köne täze köpri. Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherindäki iň köne köpriniň ady Täze köprüdir. Sena derýasynyň iki kenaryny birikdirýän bu köpriniň uzynlygy iki ýüz otuz iki metr we ini hem ýigrimi iki metrdir. Köpriniň gurluşygy bir müň bäş ýüz ýetmiş sekizinji ýylda başlap, bir müň alty ýüz ýedinji ýylda tamamlanýar. Köpri daşdan gurlan. Onuň esasy aýratynlygynyň biri hem, ol Sena derýasynyň içinde ýerleşýän Île de la Cité atly kiçijik adany şäheriň kenary bilen birikdirýär. Şol Île de la Cité adasy Parižiň doglan ýeri ady bilen bellidir. Kimde köp? Piramida diýlende, ilki bilen akla gelýän ýurt Müsürdir. Sebäbi arapçasy Ahramet al-Jiza we iňlisçesi Pyramids of Giza ady bilen belli bolan bu ýer Bütin dünýädäki syýahatçylaryň hökman baryp görmeli ýerler sanawynda bardyr. Faraonlaryň gonamçylygy hökmünde tanalýan bu binalar, alymlaryň aýtmagyna görä, mundan dört müň ýyl öň gurlupdyr. Müsürdäki piramidalar näçe tanymal bolsalar-da, iň köp piramidalaryň bar bolan ýurdy Müsür däldir. Iň köp piramidalaryň bar bolan ýurdy Sudandyr. Müsürde jemi bir ýüz otuz sekiz piramida bolup, şondan bir ýüz on sekiz sanysy turistlere baryp görmek üçin açykdyr. Emma Sudanda iki ýüz elli bäş sany piramida bardyr we ählisi-de turistlere açykdyr. Istanbul. Türkiýäniň we bütin dünýäniň iň owadan şäherleriniň biri bolan Istanbul, dünýädäki ýeke-täk birden iki materikde ýerleşen şäherdir. Soltanahmet, Aýasofýa, Galata we başga-da birnäçe turistik ýerleri bilen meşhur bolan bu köp milletli, köp medeniýetli şäheriň bir bölegi Aziýa materiginde ýerleşýän bolsa, beýleki bir bölegi Ýewropada ýerleşýär. Ketçup 1830-njy ýyllarda pomidor ketçup içgeçme iýmit siňdirişi we sarylyk ýa-da sary getirme ýaly keselleri bejeriji derman hökmünde satylypdyr. Munuň esasy sebäbiniň biri-de bir müň sekiz ýüz otuz dördünji ýylda amerikaly doktor Jon Kuk Benet özüniň ketçup reseptini döredendigini we hakykatdanam köp kesellere dermandygyny nygtapdyr. Ol hatda gurudylan ketçupdan derman hem ýasapdyr. Ýöne soňabaka ketçubyň Britaniýada iki ýüz ýyldan gowrak wagt bäri adaty pomidor sousy hökmünde iýilýändigi bilinipdir we şol sebäpli adamlar ony adaty iýmit hökmünde ulanyp başlapdyr. Şu taýda bir zady belläp geçmek gerek, ol hem ketçuplar reseptleri dürli-dürlüdir we her dürli reseptde her dürli ingredientler goýulýandyr. Ýörelge Häzirki döwürde sport zallarynda we öýlerde saglygy berkitmek, horlanmak, ýagyşly ýa-da garly howada binanyň içinde ýöremek we ylgamak üçin ulanylýan ýörelgeler Bir wagtlar tussaglara jeza bermek üçin ýasalan guraldyr. Bir müň sekiz ýüz on sekizinji ýylda britan inženeri Ser William Kubit türmedäki tussaglary ulanmak we olardan peýdalanmak niýeti bilen ýörite enjam ýasapdyr. Iň azyndan kyrk sany tussagyň bir wagtda ulanyp biljegi bu durmadan dönýän merdiwanlar bugdaý öýýän degirmene ýa-da bolmasa suw çekýän guýulara bagly bolupdyr. Netijede ol ýörelgeleriň kömegi bilen tussaglar köp işleri ýerine ýetiripdir. Suw çekmek ýa-da bugdaý üwemek gerek bolmadyk wagtlarynda-da tusaglar hökmany suratda gün içinde birnäçe sagadyň dowamynda şol durmadan dönýän merdiwanlarda ýöremäge mejbur bolupdyrlar. Armadillo Armadillo atly haýwanyň bedenini goraýan gabyklary ok geçirmeýär. Ok diýlende adaty pistolet we awtomat oky. Has güýçli oklary däl. Amerikanyň Tehas ştatynyň ýaşaýjysy mellegine gelen armadillony atmak isläpdir we onuň atan oky haýwanyň bedenine degip, rikoşet edip yzyna gelip şol atan adamyň özüne degipdir. Aslynda armadillo sözi ispan sözi bolup sowutly ýa-da rusçasy bronežiletli diýen manyny berýär. Armadillonyň esasy iýmiti gurçuk bolanlygy sebäpli, ol köplenç oba ýerlerindäki suwa ýykylan melleklere girip, edil ýabany doňuz ýaly gazyp gurçuk gözleýär. Bu hem mellekdäki gök önümlere zyýan ýetirýär. Awstraliýada belka ýok. Dünýäniň ähli ýurtlarynda diýen ýaly parklarda we agaçlaryň köp ýerlerinde garşylaşdygymyz adaty garaguşlar, ýa-da rusça ady belkalar, Awstraliýada ýok. Alymlar onuň birnäçe sebäplerini öňe sürýärler. Olaryň biri hem Awstraliýada agaçda ýaşaýan ýylanlaryň köp bolmagydyr. Alymlar birnäçe gezek belkalary başga ýurtlardan Awstraliýa getiripdir. Emma olar tiz wagtda ýok bolup gidipdir. Soňra olar Amerikada ýaşaýan ýörite uly ala belkalary getiripdir we olaryň sanagly möçberdäki topary ýörite goraghanalardaky agaçlarda ýaşaýar. Egrimi ýa-da göni. Ynha, şu görýän suratyňyzda siz käbir liniýalary egri we käbirini-de göni ýaly görýärsiňiz. Ýöne, eger siz şol liniýalara ýeke-ýeke seretsegiz, olaryň ählisiniň gönidigine göz ýetirersiňiz. Hawa, bu liniýalar bir optiki illýuziýadyr. Emma, şol bir wagtda, bu liniýalar adamzadyň bir zadyň anygyna ýetmän karar bermegine meňzeýär. Kitabyň daş ýüzüne görä baha berme diýen bir nakyl bar. Edil şondaky ýaly. Pişikler. Bu günki videomyzyň iň soňky gyzykly fakty hem pişikler hakyndadyr. Pişikleriň öň aýagynda 5 barmak bar. Emma arka aýaklarynda bolsa 4 sany barmak. Alymlar bu fenomeni 4 barmak pişiklere çalt ylgamaga ýardam berýän bolmagy mümkin diýip çaklaýarlar. Ynha dostlar, şunuň bilen şu günki wideomyzy hem jemleýäris. Eger şu wideo siziň göwnüňizden turan bolsa, kanala agza bolmagy, laýk basmagy we teswir ýazmagy unutmaň. Indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!